Ween huet Loscht op nei Meta-Decker? Justice Hunters ass just rauskomm. Merci un de Mana Tempel fir eis de Set zur Verfügung ze stellen an dee man mer elo gemeinsam hei op. Ech sinn den Eric vun Team Lëtzebuerg a mer kucken wat mer haut zéie kënnen. Justice Center, sou heescht den neie Booster, dee mer haut opmaachen, wou dräi nei Decker dra sinn, dräi nei Deckthemen. Dann hu mer zum Beispiel Yummy, mir hunn K9 a mir hunn Dragon Tail. Äh, Dragon Tail ass wahrscheinlech dat neit Lore-Deck. K9 ass eng relativ gutt Engine, déi mer warscheinlech méi oft wäerte lo gesinn. A Yummy ass souzesoen quasi dat bescht Deck, zimmlech oppressive, ass e coolt Synchro-Deck an ech hoffen, dass mer e puer vun deene pullen, well déi sinn och ganz cute. Ech mengen, dat ass sou e bëssen de Fan-Favorite vun de Leit. Ok, fänke mer mam éischte Booster-Pak un, Piri Reis Map, Draco Tail Flame, eng Obedient School, dat ass cool fir mech, déi brauch ech nämlech fir e gewësst Deck. Dann hu mer kei neien LC Release. Äh, Ech muss grad so wéinst der Beleegung kann ech dat ganz schlecht liesen, mee dat ass de Quick Play Spell vu kei neien an ass och relativ wichteg. Lee mer mol bei Säit. Edge Imp Chain an dann hu mer nach e Hound, also e kei neien Zero Zero Hound an e kei neien Ex Werewolf. Ok, zimmlech cool. Also anscheinend geet et an Richtung kei neien an net Yummy. Mee bon, war eréischt den éischte Booster. Mol kucke wéi et weidergeet. Mir hunn Nash Knight. Dann hu mer eng K9 Trap, meng ech gëtt awer net esou gespillt. Edge Imp Chain. Kinker Bio. ja natierlech och vill Reprints vun ale Kaarten dran, déi vläicht interessant sinn. Ech mengen d'Edge Imp Chain gëtt ëmmer nach an engem gewëssen Deck gespillt an net schlecht déi emol erëm eng Kéier einfach Pullen ze kréien. An hei hu mer eis éischt Yummy-Kaart, ee vun de Synchro-Monsteren, Kapsi Yummy, Wei. An jo, dat Déck ass zimmlech cool, well et halt eng Quick-Synchro am Géigener-Tuerm mécht, mat enger ganz spezieller Saach, well wann Der dat hei liest, Dir kënnt tatsächlech de Synchro-Summon och man, andeem Der einfach e Link One als Level eent benotzt. Dat ass schonn zimmlech broken. An wéi gesot, do ginn et e puer Tech-Kaarten. Déi dat Deck richteg krass man. Ah jo, an da komme mer direkt zu enger Kaart, déi haassen ech elo schonn, den Number 67 Pair a Dice Smasher. Ah Gott, wéi soll ech dat soen? Also Dir gehäit allen zwee e Würfel an deen mat der, ech menge mat der highest Würfel Rate, deen däerf dann einfach keng Effekter man am nächsten Tour an dat ass halt, jo. Richteg krass flat Gate an wärt lo oft um Feld leien. Ok, no engem klengen Accident vun der Kamera, déi wollt op eemol net méi, wahrscheinlech huet se och den Paradise Mecher net verdroen, mee dann hu mer nach Ketto Dragontail, eng Kaart fir Dracotails, déi en Dracotail Monster siche kann, an. Wie gesot och ganz schéin vum Artwork hier. Ja, also et wäert am Allgemengen wäerten halt déi dräi Archetypes lo op eis duerkommen. Méi ass lo net hei dranner, mee et lount sech halt. De Set huet e puer relativ gutt Reprints, wéi Peri Reismap, awer och Obedient School. Hat scho Angscht, datt ech déi mer muss fir méi deier unschafen, mee nee, ass als Common hei dran. An esou ass et och mat Dracotail Pan. Jack in the Hand, och eng cool Kaart fir sou Level 1 Decker ne. Ech mengen Leit déi Drytron Format gespillt hunn, déi wëssen wat dat ass. Dann hu mer Overlay Booster. Nummer 61 Vulkana Casaurus, ja ech kennt dat ganz schlecht gelies, Dir hutt dat besser am Bild. E Cross Sheep, och e coole Reprint. Millennium Restrict ass och e coole Reprint. An dann hu mer Yummy Surprise. Ja, seng brauch een natierlech fir d'Yummy Deck. Doriwwer freen ech mech natierlech. Eng Quick Play Kaart, déi och am Géigner Tuer dann e puer ganz domm Effekter huet. Wéi ëmmer kënnt der natierlech an d'Kommentare schreiwen, falls der d'Decker enker wëllt sou kenneléieren. Dann kënne mer gären och e Video maache mat engem klengen Meta Guide. Sou, dann Sky Striker, Mecha Hornet Drones, äh, One Card Combo by the way fir d'Yummy Deck, also äh, gut dass die Karte halt dran ass. Wees du net op Engage och nach kënnt, méi wär cool. So dann hummer de Metal Marcher ass och halt dran, daurin och fir d'Yummy Deck, also die ganz äh, Karten Tech-Karten, die en halt so fir den Ufang fir dat Deck braucht, die Schäinen halt dran ze sinn. Min och den CXYZ Nash Knight, also die besser Version vum Nash Knight. Déi ass natierlech fir K9 relevant. Dann hu mer en enker Millennium Ice Restrict an den éischte Fields-Bell vu Yummy, de Yummy Musement Acrocouille. Jo, déi Nimm si e bësse weird, Dir hutt et vläicht och scho gesinn, dat si sou Milkshakes. Oh, an natierlech eng richteg gäil Kaart, A Case for K9, jo, och extrem relevant fir eis K9-Deck. Ganz geféierlech Stack, also ech si mol gespaant wéi dat lo performt, well jo quasi nëmmen Starterkaarten an deem Deck an absolut busted, selten dead hands. Dat ass eppes wat mer bis lo nach ni haten, normalerweis sinn déi éischt Variante vun Decks ëmmer bësse méi schwaach a feelt e bëssen un Consistency, mee bei hei hu se sech gesot, jo nö, mir verbannen dat Ganzt mat Vanquished Soul an dann hu mer schonn direkt en Wierklech wierklech oppressive Deck, also dat ass net ze spaassen. Sou nach enker Yummy Amusement, do hu mer de Gravity Controller, oh dat ass theoretesch och e Level 1 Monster, et missten awer och Level, also Link 1 Light Monstere si fir d'Yummy Deck. Weess lo grad net op Gravity Controller och iergendwéi en Nutzen do dran huet. Dragon Tail Horn, nach enker en Nash Knight. Imperial Princess Queen Curry. Se gesäit cool aus vum Artwork hier. Oh, an dann hu mer Drake, Dragon Draco Tail Lukias. Oh, déi gesäit nice aus, ne? Ja, gëtt et och, mengen ech, als Sleeves am OCG, awer kréie mir natierlech och net. Cool. So, den nächste Booster huet Where Are do dran. Wie, rem so en Tag fir Level 1 Monster ze sichen. Dir gesitt also, dat Set huet e bëssen sech drop virbereet. Fannen ech awer och ganz cool. Dann hu mer King of the Swamp, och eng Kaart, déi een halt an. deelweis an decker Brauch an cool dass déi halt och hei e Reprint kritt. Dann hu mer an enger d'Peri Reis Map, den Herald of the Arclight, de Number 61 Volcasaurus, Yummy Redemption, dat ass elo eng Trap déi braucht der halt net, déi gëtt quasi net gespillt, mä ech hunn déi och éierlech gesot guer net gelies, also all Yummy Kaarte hunn ech mer duerchgelies, just déi hei net, well déi an kengem Decklechen opgetaucht ass. An dann hu mer nach eng Cat Two Dragon Tail. Jo, bis lo sinn ech zimlech zefridde mat de Pulls. Ech géif awer och ganz gäre mol e Yummy Ultra Rares zéien. Ja, de Deck, Main Deck Monstere sinn alleguer Ultra Rare. Hei hu mer Cookie, Yummy Way. Dann hu mer an enker Trap vu Yummy. Fright for Patchwork, och cool. Hat ech nach ni déi Kaart. Kann ech lo och demnächst mol endlech benotzen fir verschidden Decker. Kapsel Yummy Way.

Déi Yummy Kaarten déi si sou cute. An hongreg gëtt ee bei deenen och nach. Ah okay, dann hu mer och den anere Filzbell, Yummy Musement Minion. Déi ass cool, déi kann nämlech och eng Kaart am Géigener-Tour poppen a recycelt är Graveyard Kaarten. Dann hu mer nach sou en Behemoth, dat gouf och meng ech deemools als Secret Rare an engem Set, ass awer ni benotzt ginn, existéiert dann och hei elo als Rare an jo, whatever. So dann hu man enker K9 LC Release, mir Super Rush Recklessly. Oh an do hu man Lollipo Yummy. Ah, ass dat net cute mam Lolli am Grapp, äh, Level 8 Monster Light an wie gesot relativ cool, well all déi Yummy-Kaarte sinn halt Starter, dat ass och eppes nei, also lo net onbedéngt nei, mee et ass scho krass. wéi vill Starter en Deck mëttlerweil spille kann. An äh, dat, mir sinn do mëttlerweil bei 17 Karten an dat ass schon e bëssen iwwerdriwwen. Also mo kucken, ob do eng Bannlecht ech wann e präventiv Hit bréngt. Mä et wees een halt net. So dann hummer Chronormally Win Wimana. Di kennen ech perséinlech net. Ech si Chronormally Fan. Ass dat eng nei Kart? Kann ee mer gären an d'Kommentare schreiwen. Ech hunn déi nach ni gesinn, mee

An eng K966A Jackal. Ok dat ass och cool. Richteg gutt Kaart. I like it. Jo bis elo hat mer nach relativ vill Gléck mat de Pulls, mee natierlech wäerte mer net all Ultra an dësem Display gesinn, dat wär ze schéin. Mee mol kucken wat nach sou gezu gëtt. Gravity Controller, Millennium Ice Restrict, Dragon Tail, Urgula, Cross Sheep, Lollipoo Yummy Way, Edge Ip Chain, an dann hu mer d'Monster vum Cover Art, den Dragon Tail, Artalan, äh, Artalion, also d'Bossmonster vun Dragon Tail quasi. Ah, gesäit och extrem brutal aus, also richteg nice gemeet. Top. War lo och eng Ultra Rare, ne, also ich wees lo grad net wéivill Ultra Rares hei am Set sinn, ech mengen et sinn der 4, et kënnen awer och 8 sinn.

Oh, an déi hu mer zuguer lo, mengen ech, am Playset. Dat ass jo eng nei Saach. Mengen ech, gëtt souguer op 3 gespillt. Si mer grad net sécher, hu mech mat den Dragon Tail Kaarte leider nach net sou beschäftegt. Mee jo, ech gi mol dovun aus, wann dat en Dragon Tail Monster siche kann, dann ass dat och en Tree of. Sou, dann hu mer hei Kinkabio.

Jo, bis elo sinn ech mat de Puls ganz zefridden. Ass natierlech och e bëssen witzeg am Moment, well déi al Decker, déi mer virun engem hallwe Joer opgemeet hunn am Crossover Breakers, also Malice an Ryssel, sinn och nach ëmmer present, nach net gehit ginn, mir krute keng Bannlëscht bis dass déi Kaarten hei raus sinn, dat heescht, Déi ganz Metere fusionéieren sech elo esou e bëssen. A mol kucken, wat sech do e bësse verbessert. Mee ech hu scho e puer Testmatcher gesinn an dat war zimmlech witzeg, well do koum halt zum Beispill Yami guer net méi iwwer eng Handtrap, wat schonn e bësse cringe ass. Mee jo, dat war dann och nach Malice an jo, also et gesäit esou aus, wéi wa Malice ëmmer nach mathält an déi nei Decker, Ja, lo net schwaach sinn, mee och lo net vill besser wéi eis bekannt Metadecker, déi mer scho säit engem hallwe Joer spillen. Also do wäert definitiv deemnächst Konami soen, hei lo ass awer Schluss mat deenen Decker, déi hat der lo genuch, laang genuch an do gëtt mol erëm bëssen Zäit fir, jo, nei Decker. Mee ech free mech och drop, well sou luesam sinn d'Leit och sat, ne? Ech, eigentlech freen ech mech ëmmer op nei Decker déi rauskommen, wann se halt och dann Spaass man ze spillen. Wéi gesot bei Dragon Tail hunn ech elo na net sou mäin Spaass fonnt. K9 an Vanquish Soul, jo ass scho bësse witzeg, kann ee vill mat man, spillt een och am Géigner Tour schonn direkt, awer jo ech mengen fir den Ufank spillen ech e bëssen Yummy. A wann dat näischt gëtt, wann ech net iwwer Handtraps kommen, dann spillen ech einfach Malice. ja. So ass dat halt, ne? So, dann enker de Behemoth. Artefaktoren dran. Mir hu bal all Karte gesinn, also déi ganz rare Prints, Dir gesitt, déi widderhuelen sech. ginn och e puer, déi si bësse méi selten. An ginn och Kaarten, déi sinn an deenen zwou Varianten, an deenen zwou Raritéiten am Set dran. Äh, keng Ahnung, ob eis sou eng scho begéint ass, mee souwäit ech weess, am Moment nach net. Ech mengen, et sinn d'Synchromonstere vu Yummy, déi halt och am Foil kënnen optauchen. Sollen anscheinend och e bësse Shortprint sinn, keng Ahnung, hunn ech lo sou héieren, wou ech am Shop war a mer e Set kaf hunn, mee kann ech lo natierlech net bestätegen. Da muss man a bësse waarden, bis dass dann jiddereen Cases alt man. Okay, Obedience School hu mer als Playset. Tip top. Leen ech direkt op d'Säit. Brauch ech fir mäin Deck. Dann hu mer Cookie Yummy Way. An Number C102 Archfiend Seraph. Eventuell och relevant fir Vanquish Soul, déi mat deenen ganze Rank 4 a Rank 5 Monsteren e bësse Synergy hunn.

Muss soen, mir gefalen allerdéngs vun all deenen 3 Decker mol eng Kéier alleguer d'Artworks. Vu Ryzel war ech net sou iwwerzeegt vum Artwork hier, well ech wiele mäin Deck och no den Artworks hier an ech fannen dass ee bei Justice Hunters 3 ganz cool Deck Theme gewielt huet, déi och vum Artwork hier mer ganz gutt gefalen. Sou hei kënnt elo näischt Neies, dach mir hunn hei K-966.

And yummy surprise! Ja, okay. Wir kommen so lust zum Ende. So viel Packs sind es nicht mehr. Können wir da wenigstens nach ein Yummy Main Deck Monster ziehen? Oder seht es den Display nach? Lieber nicht. Fahren wir gleich raus. Wenn nicht, dann kann ich sich den natürlich auch immer als Singles beim Mana Tempel bestellen. Also, das ist ja dann auch kein Problem. An dann kucke mer mol, wat den drëttleschte Booster eis bréngt. Eng App Edge im Tra Oh, oh, oh, oh, do hunn ech eppes gesinn. Okay, okay, okay, mir hunn en, mir hunn en Hit. Ech weess net, wat et ass. Ech mengen, mir hunn iergeng krass Exit-Kaart. Ah, lo ginn ech e bëssen nervös. Fänkt en tenno mat schweessen, wat natierlech net sou gutt ass. Okay, et ass definitiv confirmed. Dir gesitt et do ënne schonn. No Way After kréie mer. Oh! Lollipop Yummy am Starlight Rare. Holy moly! Hunn ech eng Sleeve hei? Ok, kuerze Cut, ech ginn eng Sleeve sichen. Oh mäi Gott, yes! Dat ass cool! Yummy Deck domat scho finanzéiert, I guess. Ok, nice. Mir wësse vu lech ke de Ryan hat och schonn e richteg gäile Pull am leschten, am Duet-Set, also Duelist Alliance.

sinn ech zefridde mat Yummy Snatchy, gäil Kaart. Och e bësse broken alt nees, ech weess net waat een ëmmer erëm link eent Monstre muss printen déi Kapp komplett eskaléieren, mee jo Konami kann et net loossen. Sou, dann hu mer nach eng Kéier am leschte Booster Pack Jack in the Hand, Dragontail, Gullamel, de Vulcasaurus ass nach eng Kéier do, Piri Reis Map, Mir lämen um eis Restrict an mir kréien eng Obedient School an zum Schluss hu mer dann nach een Canine Cross Werewolf. Okay, dat wor et. Justice Center, ech mengen dee Pak huet sech gelount, besonnesch wéinst deem do. An da soen ech Merci fir d'Nokucken, gitt dach gären e Like a kuckt iech och nach den Duelist Advanced Opening un, well deen huet och e puer cool Kaarte gehat. An soss gesi mer eis dann bei engem nächsten Opening whatever zeréck.